Gabriel Fernandez, mipa naupang khawngaihthlak thih dan rap thlak tak chu. Palmdale, California a naupang duhawm tak Gabriel Fernandez hi Arnold Contreras leh Paul Fernandez te fapa a ni a. No sen a la nih laiin a nu Palsi hian a pate Michael-a hnenah a enkawl turin a va hnutchhiah tawp mai a ni. Kumli mi a nih thlengin a pate Michael-a hian hmangaih takin a enkawl a, amah Gabriela ngei pawh hian a patea chiah hi hmangaihtu a neih thu a sawi hial a nih kha. A patea hian a enkawl chhunzawm tawh loh chhan pawh mahni an puikawp mi a nih avangin chutiang bula seilen chu a pu in a rem ti lo a ni. Tichuan, kum sanghnih pakua atanga sanghnih sawm pahnih thleng a pi leh pute bulah a cheng ta a ni. He mi hnu hian a nu Parsi leh a bialpa chuan court-ah a fapa enkawl theihna an hmu hlauh mai a. Tichuan, Gabriela chu a thih thlengin a nu leh a pahrante kutah a awm ta a ni. A nu leh a pahrant Isauro Aguirre-te chuan an ti duhdah thei em em a, Thil ho te tea an vuak nasat theih em avangin a ruh te pawh a tliak nual a ni. Zawhte zun leh ek te ei tirin a ten lutuk avanga a luak te chu an ei tir leh bawk niin a pasawn fate chuan an sawi. An chawhmeh hing leh ei tur expire tawh te chu Gabriela ei turah an ti thin a, a tukkhumah hian cigarette a dehna hnu a durh nuai a, fian rawhsat leh lighter ten a vun hrang hrang te chu an hliau durh neng nung mai a ni. BB guns an tih ang chi, silai mute reuh te te ang te khan an kap nasa em em mai a, a hmai leh a nghawng bawr velah mukua vel lai an hmu bawk. A mit pawh hi pepper spray in an kah vung sak luk a, a mit hmu te pawh an kap che lo chauh bawk a ni. Hmeichhe thawmhnaw te an hak luih tir thin a, zanlaiah tui vawt tak maiin an bual thin. Mutna tur mumal pawh pe loin lehkha khawng bawmah amah tiat vel lekah an hnawh lut tawp thin a ni. A pahrun faten an sawi danin hetianga ramsa talh tur ang maia sawisak a nih lai hian a nu leh a pate chuan an nuih vak vak thin thu an sawi bawk. Thlariat lai mai chutianga sawisak a nih hnu chuan a taksain a tuar zo ta ngang lo va, May ni sawmhnih pali Sangni sawm pathum khan a boral ta a ni. A thih hma hian a toys te chu a dah fel tawk loh avangin an sawi sa leh hrep a, ni khaw hre loin a let ta reng a, chet pawh a che tawh lo. A thawk a buai tawh avangin a nu hian ambulance a call a, ambulance a lo thlen chuan Gabriela hi chhuatah ruakin ser leh hliam nasa tak nena thi tura a mu ngai mai an rawn hmuh chuan a pahrawn hian ka fapa hi Gay a nia, a ti ringawt mai a ni. Damdawiin an thlenpui chuan doctor ten a thluak a function tawh loh thu an lo sawi a, rei lo te hnua a boral zui ta a ni. A postmortem result ah chuan a taksa ah hian ser awm lohna pawh a awm mang lo a, a lu ruh te a khi a, hrawm tak leh rawng taka enkawl a nih avangin a rilru lam a khawih nasa em em bawk a, A kawchhung leh taksa pawn lamah him lai reng reng a nei lo a ni. Baseball bat in a ha thenkhat an vaw bal bawk a, a thin leh a chuap te pawh a chhe nual a, a lu ruh keh leh a nghawng ruh leh a khup ruh hliam te, a taksa ah zai kakna hnu hma tam tak hmuh tur a awm bawk te, chhe lo lai reng a awm lo tluk a ni tiin Gabriela ruang postmortem tu chuan a sawi a ni. An chet dan rap thlak tak avang chuan California leh khawvel pumpuiin Gabriela chu an lei nat tak zet a. A nu Pulse Fernandez hi chu dam chhung lung intang tur a tih a ni a, a pahrun erawh chu khai hlum tura a chung thu rel a ni ta a ni. Khatianga nasa taka thlariat lai mai nghaisak a nih lai khan vawi tam tak chu chhan suaiin a awm hman tep a ni. A nu leh a pahrun ten an tih duh dah tan tir a, Hliam te a neih chhoh tirh khan school-a an zirtirtu nu chuan a hliam neih dan te a zawh chuan Gabriela chuan thil engkim chu a hrilh nghal a, Child Protection lam vawili chuang a biaksak hial a ni. Mahse, nitin mai hliam thar nasa tak a neih belh zel a, a nasa telh telh avang chuan Gabriela chu an zirtirtu nu chuan a chhan a zawt leh a, infiamna lamah a intihnat thin thu in a lo chhang a ni. Mahse an zirtirtu chuan a awilo avangin a sawi ngei ngei nan a zawt a zawt ta a, chutah chuan a nu leh a pahrante sawisakna a nih thu a sawi leh ta a ni. An zirtirtu chuan thudik a sawi mai lo chhan a zawh chuan Child Protection lam atanga mi an lo kal apiangin nasa takin an sawisak thin avangin a call sak liang tih a hloh thu a sawi a, Mahse, an zirtirtu chuan Child Protection lama thawkte thil awmzia a va zawt leh ta tho a, chutiang thil engmah a awm loh thuin an lo chhang hmiah a ni. Hemi chungchangah hian an thenawm khawvengte leh an bul hnaia cheng Gabriel a lo hmu thintute pawhin Social Worker-te hnenah complain vawi tam tak an lo theh lut tawh thin a, mahse, mi chhungkuaah lo inrawlh lo turin an lo ti zek zel a ni awm e. Naupangte himna ngaihtuahtu tur ber te pawhina an thil tih dan hi a rap thlak tak zet a, piang lo se a tan chuan a tha zawk fe awm e. Amaherawh chu heng social worker ho pawh hi an hna atanga ban an ni a, an chung thu rel sak leh tura tih an ni bawk. Hei vang hian ni sawm pakua lai mai chu school a kal loh phah a, school a va kal leh chuan a hliam te a lo ziaawm deuh avangin An zirtirtu chuan engmah a tih chhunzawm ta lo a, amaherawh chu a taksa te chu a chau hle a, chaw tha a ei lo tih kha ama a lang chiang em em a. Mother's Day a ni a, an zirtirtu chuan naupang te chu an nu te tan card siam turin a ti a, amaherawh chu Gabriela bulah chuan i duh chuan siam ve lo mah la a pawi lo a nia a va tih chuan Gabriela chuan Ni lo e, ka nu tan kat mawi tak ka siam dawn. Eng tikah emaw chuan min la hmangaih ve ang a, a mal chungah te muin hmangaih takin min la kuah ve ngei ang, tiin an zirtirtu chu a hrilh hial a ni. Kum riat vel mi lek a ni a, nu hmangaihna tawng loin a dam chhung hun rap thlak takin a hmang ral ta a, a nu ngei pawh hi dam reng tlak niin ka hre lo. A pa tak la chuan jail chhung atangin awm ve ila chuan hetiang hi a tuar lo tur a lo ti ve ham ham bawk. A tan chuan thih chu a tha ber. Amah erawh chu a thih dan em em kha chu a rapthlak deuh a ni. A pate'n a hmangaih teh reng nen tuai a nih vangin an suhsak a. Amah pawhin a pate bulah chuan a hlim thin thu mi bula a sawi nasa hle a. A pi leh pute'n a him lo ang tih an hlauhna hmun kha a tana tha ber a ni si. A khawngaihthlak takzet tih bak tih theih engmah a awm tawh lo. Palmdale mipuite hian Gabriela tawrhna hi an hre reng a, an ngaihsak thin hle a ni. Kum sawm pariat a tlin pawh khan a lawm nan bangah a lim lianpui an ziak a, present tam tak an pe bawk.